Gëtt oft esou duergestallt, wéi wa mir déi wieren, déi esou iwwerkommen, iwwerliefte Saache vertrieden, wou jiddweree seet, jo, mee dat do, Kollektivvertrag, oh Mamm, dat ass jo awer esou eppes vun onmodern, dat wat modern ass, ass eppes anesches, mee dat wat modern war, Wat déi Leit am Fong geholl mengen, déi déi haut versichen ze vermëttelen, d'Kollektivverträg, dat wier eppes net méi Zäitgeméises, mee dat war modern am Nonzéngte Joerhonnert, gell, do wou jiddwereen individuell seng Loun an Aarbechtskonditioune verhandelt huet, wou et keng Gewerkschafte gi sinn, wou et keng unerkannte Kollektivverträg gi sinn. An d'Resultat Vun den Aarbechts a Liewensbedingungen am 19. Joerhonnert, dat fir jiddwereen, dat huet ee séier gekuckt, soudass mir der Meenung sinn, e Kollektivvertrag an d'Kollektivregelung vu Froen ass eng, ass eng modern Aart a Weis fir virzegoen an ass eng Aart a Weis, déi verdingt fir weider ausgebaut ze ginn an ass guer net iwwerholl. Well eent muss een lech jo soen, et si jo vill Leit déi mengen, an do soen ech Iech näischt Neies, Kollektivvertrag, wat ass schonn un engem Kollektivvertrag esou wichteg? Mee wann ee kee Kollektivvertrag huet, dann huet ee 25 Deeg Congé an et huet een entweder de qualifizéierte Mindestloun oder et huet een den onqualifizéierte Mindestloun. An dat war et. An de ganze Rescht, Wann ee méi huet, dat ass dann d'Ergebnis vun enger Verhandlung, déi een individuell ganz eleng mat sengem Patron féiert. A wann een do keng Qualifikatioun huet, déi wierklech einmalig ass an déi formidabel ass, da huet ee ganz, ganz wéineg Argumenter, dass sech iergend eppes an der Paitut ännert oder dass sech iergend eppes un aneren Konditiounen, ënnert deenen ee schafft, ännert. Duerfir ass et wichteg, an onëmgänglech, dass mer kollektiv verhandelen, als Kollektiv verhandelen, als Grupp, an domat eist Gewiicht erhéijen. A wa mer eleng an de Betriber wären, a mir hueten keng Gewerkschaft op eiser Säit, jo dann sti mer vu vir eran op verluerenem Posten. D'Aarbechtszäite sinn natierlech och ëmmer erëm en Thema a Kollektivvertragsverhandlungen, an dat a ganz ënnerschiddleche Secteuren. Ech denken do effektiv un d'Kollektivvertragsverhandlungen am Bauwiesen, wou den OGBL duerch eng massiv an eng staark Mobiliséierung jo elo schlussendlech, mir wëssen et säit e puer Deeg, eng weider Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäite verhënnert krut. D'Thema Aarbechtszäiten ass och en Thema an de Kollektivvertragsverhandlungen am Gardiennage, et ass en Thema bei de private Buschaufferen, wou mer mat deem Thema Amplitude konfrontéiert sinn, an et ass natierlech och e grousst an e wichtegt Thema an deem Secteur, fir deen ech schaffen, nämlech am Commerce. Dir wësst, do ass déi éiweg Diskussioun vun den Öffnungszäiten, wou ëmmer méi an ëmmer méi laang an ëmmer weider sollen d'Geschäfter opgemaach ginn. An do ass am Fong eis, eis, de mot d'ordre vun eiser Campagne, déi mir als Syndicat Commerce do féieren, ass, hir Öffnungszäiten, eis Aarbechtszäiten, well mer der Meenung sinn, dass een net ka vun Öffnungszäite schwätzen, ouni gläichzäiteg vun Aarbechtszäiten ze schwätzen an all deem, wat dat implizéiert. Wa mer am 21. Joerhonnert, 2018, vun Aarbechtszäite schwätzen, dann ass virun allem och eent kloer, D'Grenzen tëscht Aarbecht a Privatliewen, déi verschwammen. A wou d'Aarbechtszäit ophält a wou d'Privatliewen ufänkt, ass eigentlech ëmmer manner kloer. Do si mer da bei deem Thema Droit à la déconnexion, wou mer grad a méi vläicht intellektuelle Beruffer, respektiv am Déngschtleeschtungssecteur och ganz vill domadder konfrontéiert sinn. Do ass natierlech dann och positiv ze erwänen, och ganz rezent, deen éischte Kollektivvertrag fir d'Salariéeë vun der Uni Lëtzebuerg, wou fir d'alleréischte Kéier schwaarz op wäiss esou een Droit à la déconnexion dra festgehale gouf. Wéi Der gesitt, voilà, mir hunn, dat ass e ganz vaste Sujet, mir hu vill Secteuren, déi domadder konfrontéiert, ech géif souguer soen, all Secteur ass domadder konfrontéiert, ëmmer ënner ganz verschiddene Formen. Tarifpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist wesentliches Instrument der Lohnfindung in Luxemburg.

Sie sind die beste Versicherung gegen Spaltung der Gesellschaft und sind ein zentrales Instrument, um sozialen Zusammenhalt und faire und gerechte Chancen für alle zu gewährleisten. Mir hu jo héieren, dass effektiv d'Remuneratioun e wichtegen Deel an Aspekt vun de Kollektivverträg ausmécht. Mee Kollektivverträg, do geet et jo och méi wäit. Well si si jo do fir d'Aarbechtsbedingunge vun de Salariéen am Groussen, en général, eben ze regelen, mee och vis-à-vis vun engem Gesetz déi Aspekter och ze verbesseren. D'Kollektivverträg sinn also do fir d'Aarbechtsqualitéit an ze verbesseren an och gutt Aarbechtsbedingungen ze garantéieren. An eben do sinn eben aner Aspekter wichteg, esou wéi, wéi mir dat an der Introduktioun vum Nico héieren hunn, d'Formatioun, mee och d'Securitéit an d'Gesondheet op der Aarbecht. Mir si jo am Moment an engem Kontext vu stännegen a schnellen Entwécklunge vun eiser Aarbechtswelt, vun eiser Aarbechtswelt ebe konfrontéiert. An an deem Kontext ginn d'professionell Kompetenzen an d'Kenntnisser vun de Salariéen jo ëmmer méi gefuerdert. Dofir ass et immens wichteg effektiv, dass e Kollektivvertrag d'Sécherheet, d'Sécuritéit eeben vun der Aarbecht a vun de Carrièrë garantéiere soll an dëst duerch e ganz, ganzt wichtegt Element, eeben d'Formation professionnelle. Wéi mer dat och virdrun héieren hunn, ass et wichteg, dass eeben d'Salariéen, Accès zu der Formatioun hunn, an zwar tout au long de la vie. Et ass elo ganz vill geschwat gi vun engem wesentlechen Element vun de Kollektivverträg bei allen Orateuren, nämlech d'Bedeitung vun de Kräfteverhältnisser. déi ee muss hunn, fir d'Loun an d'Aarbechtsbedingungen ze verbessern. D'Handlungsinstrument sinn d'Kollektivverträg. An kéint elo den Nico zitéieren, dee huet virdru gesot, Muecht a Géigemuecht, a wann d'Géigemuecht net gëtt, da regéiert just d'Muecht.